Berħbal shooter u jien għadni għawn. Jasra den jilfiq, għamil li pjaċir. U da kif ħa issik fuq il-lif, ma tistax tieħdu. Issa naqwa li għaw jiena, isma jek tafu bxaħġa tajba għalina batu nofsu shooter dan u sandos kom. O xi ġmiel għamlu l-mellieħa rajthom flok dawk il-borar saħan nurikom ritratt għamlu daw il-lapsijiet xi ġmiel eh. Tajba kienet tajba min jaf x'pont għandhom eh. Inti tiftakarhom il-lapsijiet. B to B H to H tiftakarhom. Forsi fil-fatt. Forsi? Forsi ma jolqtuhomx. Waj, ma hija xinti kiesaħ. Insomma, jiena naħseb l-inizjattiva ħelwa ħafna, insomma, il-melliħin kollox ħelu jagħmlu. Ngħid li minn hawn sali l-ħabiba tiegħi mill-melliħa li magħmula breqqa kbira vera ħelwa. Ħaj. Ejja, ejja, ejja, smajta din ix-xnieqa inti? Li ma xnieqa? Li f'postijiet ta' divertiment mhux qed ikun hemm toilet paper. U aħna ah. bħala servizz li s-soċjetà morna fit triq biżi ħafna ġewwa l-belt ah. u ċekkajna eh, eh, veru jew lej kun xem toilet paper meta ċaħat jaqdu taf kif. Naqbel, naqbel. Eh, sorry. Awi, trit. X'qed tagħmel? Trit. Jien puxer ta' toilet paper. Ejja. Ejja, ejja. Trid toilet paper? Għax peress li s-sidien mhumiex jitfaw it-toilet paper fil-barijiet, qed ikun hawn aħna l-puxer sara għandek roll tu euro jew bil-biċċa 50 cents. Eh, sewwa, u tbieħ? U fimni bħalissa qed inbiħħom hekk għax jekk jiġi fis dax tal-billejl issa jibdew jirrankaw. Hemmhekk anka 10 euro ġieli ġib ta' roll. Il-madoffi, 10 euro soli. Ah, tkun fil-ħara tħallas oħi. Nimmaġna U kuntent b'xogħolok. Jien għandi l-istabbiltà u għandna l-job security. Sakemm in-nies jibqgħu jaħraw dejjem ħajkun hemm bżonna. Aħna u tal-funerali l-istess ħaġa hi. U tgħid għaliex is-sidien ma jitfgħux toilet paper fit-toilet? Ma nafx u ma jinteressanix, anzi aħjar għalina, għax hekk għandna x-xogħol li titgħamel trid toqgħod taqgħad temp il-pulizija għax perikoluża l-biċċa. Ejja, għaliex mela l-legali? U li li qabduni b'erba' rollijiet qabduni. Abdun kif tant ippanikjajt li dak il-ħin ħrajt taħti. Imma ġitni tajba x'għedtilhom għall-personal use daw, tara. Issa jien għedt, ara dan servizz lejn is-soċjetà għax jekk ma jkunx hemm inti, se jużaw in-nies. U n-nies li jsejbu jużaw imbagħad. Anke gazzetti ġieli bgħatthom jużaw. Il-Kulħadd, it-Times, l-agħar l-oħra ma' dik il-gazzetta t-torċak. Aħ, kemm taħraq dik. Qutta dam itella x-xar. Ejja. Iji, ijwa, fil-fatt skont eh, riċerka, l-proprjetajiet li fih it-tadam daw ċertu vitamini u hekk jgħinu biex jekk xatt ikollu l-peċis tidlek bit-tadam u bil-mod il-mod jibda jitlalek ix-xar jaġġa. U wara li jitlalek taf xi tgħid? Xi tgħid? Tadam! Fimta? Vojtaġni kbira. U minn din il-ġimgħa sinjuri bdew għodu attenti għat-tim tagħna ta' shooter għaliex qed ninżlu fit-toro qed nagħmlulkom dal-kompetizzjoni fejn tittaq ta' diska u mija ta' diska jieħu rigal. Nilqawkom mal-ewwel edizzjoni qata' diska mingħajr diska. Sander bil-mossi tiegħu se jurik, se jgħidlek il-kanzunetta u inti tipprova taqta' billi taqralu xuftejh biss. Ħares lejja. Tara tara x'tara x'tisma' x'tisma'. Kważi, kważi, kważi, erġa'. Tara tara x'tisma' x'tisma'.

Dik hija twissija li hemm miktuba fuq il-ħajt. U milli jidher jekk tkun mill-Korea ta' Fuq, fost il-ħafna affarijiet li ma tistax tagħmel, ma tistax tiekol il-hot dog! Ejja, Kim Jong Songun hawn il-kbir tagħhom qataħħulhom għax nistara sistema ħażin bil-sazzet, imma qatalhom id-dritt li jieklu l-hot dogs għax hija tradizzjoni tal-vant u ma jridx li jitbill. U jekk tinqabad is-serviegħ tiġi meqjus bħala traditur tan-nazzjon. Sa jien meta nisma' hekk naraw, apprezzaw kemm ngħixu f'pajjiż apert għax aħna l-Maltin nistgħu nieklu kemm nifilħu salzett. U hemm minni nibilgħuh iz-zalzett, eh? Le, nibilgħuh, nibilgħuh. Għax hawn min jgħidlek ġbajt nibla' minnhom! Veru, veru, nibilgħuh bħala Maltin. Ċaw!